Njĩtagwo Frank Kĩmani na gwitũ nĩ Mũrang'a Kangĩma. Gũthoma thomeire Nairobi na gũikara o na rĩu njikaraga Nairobi. He rĩtwa rĩrĩa ndĩĩtaga na hihi nĩrĩo andũ manjũĩ narĩo, ndĩĩtaga Wandahuhu. Ndarĩ na interest ya kũ act kuma ndĩ o mũnini no ndarĩ thoni mũno mũno mũno mũno. Kĩrĩa rĩu ndagĩire na interest nakĩo nĩ kwandĩka. Na nĩgwakinyire rĩmwe main actor script yakwa nyandĩkĩte agĩ- a- a- akĩrwara ngĩrwo rĩu nĩ- nĩ producer no either ndĩmĩ act kana na- matiga ma- nyamũ yakwa matigathake so nĩ ũndũ wa hinya wa mbeca rĩ kana hinya wa thĩna rĩ ngĩkĩyũmanĩrĩria the producer told me we ona ũrĩ better actor ona gũkĩra hi kwandĩka niĩ ona matatũ-inĩ nĩ thiaga ngaigua andũ kĩ- gĩtĩ kĩao kĩu he story maraheana ngathikĩrĩria na ndũkĩmenya nĩ kĩrathikĩrĩria Story ĩyo rĩngĩ nĩ ĩkũhe background ya rũgano ndĩrenda gwĩ- gũthaka. Then you have to be a very good kĩrĩa observer. Ta rĩu ũngĩrora mĩthako yakwa mĩingĩ thakaga ndĩ gathuri rĩngĩ, very old. Na nginya mĩarĩrie no mũhaka ũcenjie. To gũcenjia atĩ ta ũrĩa twekaga make up atĩ rĩu atĩ ũgekĩra maũndũ ma kĩrĩa. You have to change even your character. Rĩrĩa ite stage kana ndira act rĩ, Eh, ngoragwo ngĩdeal na tũ ũhoro wa kwendia CD ciakwa. Ndĩ wa mũtumia ũmwe etagwo Nyakĩrata na ndĩ na ciana inya. My wife ndamũheire nickname ĩyo ya Nyakĩrata nĩ ũndũ wa cũcũ ũrĩa wanderire. Eh, cũcũ arĩ mwerũ rĩu etagwo eh, etagwo ahiana mũtumia wa mũthũngũ wetagwo Makureta. Rĩu agĩthiĩ agagĩtwo Makureta nĩwe Agĩkũyũ ũrĩa mathiaga magĩcorruptaga rĩtwa rĩgĩũka Nyakĩrata. So when my grandmother died and she is the one who brought me up, rĩtwa rĩu ngĩrĩnengera mũndũ ũrĩa ũngĩ next nyendete mũno ona ndĩ thukuru ndirĩ ndahũra mũbira ndĩ ndĩ smallish rĩu ndetigĩrĩte kunangwo magũrũ kĩrĩa ndahũraga nĩ hoki tondũ ndĩ na mũtĩ rĩu ũcio nĩ ndĩrona tarĩ kũ defend kĩndũ kĩrĩa nyendete mũno mũno nĩ gũthoma nyĩmbo nyingĩ nyendete blues nyĩmbo ta cia kamarũ Kũruga nĩ he karwĩmbo ainaga ga ka- mahũa ma mahũa mahoheire moko Nĩ- ndĩkendete mũno niĩ nyendete mũcere na nyama ona ingĩũka gũcera rĩu ndugĩre kamũ- ga stew ka mũcere kena kamwĩrĩ that's my favorite personal challenges iria ndĩ nacio rĩu nĩ nĩ kũgĩa rĩtwa na andũ arĩa marahe rĩtwa rĩu they are not giving me chance ya kũhe mbia rĩu ngagĩa rĩtwa no mbeca ndirĩ